Үтүө күнүнэн күндү ютуб каналын нөҥүө истиҥ көрөөччүлэр бастакы дьэппэн олохтоохторо нэдиэлэ иккис күнүгэр вторникка тахсар Сарыал Ньюс программабытыгар иккис биэриитинэн буолар бэлиэ күн. Ол курдук ааспыт транспорт эйгэтин үлэһиттэрин күнүнэн нэһилиэкпит өр кэмҥэ үтүө суобастаахтык үлэлээбит суоппардарын, механиктарын уонна нэһилиэк күн бүгүҥҥэ диэри тимир көлөтүнэн биир дойдулаахтарыгар күүс-көмө оҥорор тэрилтэлэрин суоппардарын уонна таксистары үлэлии-хамсыы сылдьар эр дьоммутун уонна бука бары суоппардары ааспыт профессиональнай бырааһынньыкытынан итиитик, истинник сарыл культура киинэ уонна нэһилиэк олохтоохторун ааттарыттан эҕэрдэлээтэхпит буоллун. Эһиэхэ баҕарабыт куруук көмө суолу, күөх уоту, сыыдам сырыыны, алгыстаах айаны. Билигин кылгастык кэпсээн ыллахха, ол курдук суоппар күнэ аан бастаан тыһыынча тоҕус сүүс сэттэ он алта сыллаахха бэлиэтэммит буоллаҕына, тыһыынча тоҕус сүүс оҕуһун сыл суоппар күнүн алтынньы ый үһүс өрөбүлүгэр дьиҥнээхтик уураах таһааран официальнай бырааһынньык курдук бэлиэтэнэр буолбут эбит. Онтон билигин эһиэхэ кыратык сырдатан ааһыаҕым. Нэһилиэк транспортарын историятыттан билиһиннэрдэххэ маннык буолар. Бастакы Дьөппөҥҥө тыһыынча тоҕус сүүс биэһэн түөрт сыллаахха бастакы газ биэһэн биир бортовой массыынаны иккис Дьөппөнтөн ат суолунан хас да киһи хаары, хомураҕы кырдьаҕынан ыраастаан, ол кэнниттэн уонча оҕуһунан состорон аҕалбыттар эбит. Иккис массыына ЗИС биэс этэ, онтон Урал ЗИС үс сүүс биэһинбэһис кэлбит эбит. Билигин эһиэхэ этиэм этэ, бастакы суоппардарынан үлэлии сылдьыбыттар Тимофеевтар Василий Афанасьевич уонна Аркадий Гаврильевич буолаллар эбит. Салгыы холкуоска, сопхуоска газ уонна ЗИЛ сүүс алтыон түөрт массыыналарга үлэлээбит суоппардар ааттарын мин эһиэхэ ааттаталыахпын баҕарабын. Пестерев Василий Павлович Чопка, кэлин Санторнай оскуолаҕа өр сыл суоппардаабыт Егоров Степан Гаврильевич, Скрябин Василий Григорьевич, Харачаан, Скрябин Петр Григорьевич Хорсун, Егоров Виктор Гаврильевич, Павлов Аркадий Тихлович. Тыһынча тоҕус сүүс биэс сыллаахха холкуоска-совхозка бочуоттаах сынньалаҥҥа тахсыахтарыгар дылы үлэлээбит модовозниктар Гаврильев Егор Яковлевич, Леонтьев Иван Кононович, Скрябин Алексей Петрович, Иванов Павел Самсонович буолаллар. Арас кэмнэргэ техника муҥутаан элбээбит сылларыттан элбэх суоппар үлэлээн ааспыта. Хаһаайыстыба сайдыытыгар идэлээх механиктар, электриктэр, инженердэр, сварщиктар оруоллара улахан этэ. Олохтоохтортон бастакы идэлээхтэринэн буолаллар Варламов Гаврил, Гаврил Николаевич, Адамов Николай Исаевич, Ильин Николай Васильевич, Скрябин Николай Сафронович буолаллар эбит. Онтон кэлин Яковлев Петр Николаевич, Михайлов Анатолий Егорович, Тимофеев Валентин Васильевич, Кириллин Руслан Дмитриевич, Кириллин Владислав Иванович, Сыромянников Александр Николаевич, Михайлов Федор Иванович буолаллар. Манан кылгас сырдатыыбыт түмүктэнэр, салҕыы эҕэрдэ видеоролига араас сылларга суоппардыы, механиктыы сылдьыбыт уонна билигин сылдьар дьоммутун көрөн сэргиэҕиҥ.